right ah nje yanji bata gara kati aitombo famba maje kajeni kunodi kuenda kutsini but sevanhu vakarongeka ka ndautongovhura chete kajeni waiziva torowa zvokunokwazizve makapu ka torowa yeye Ini ah, mvura ichiri kutonga yakadirwa shuga iri kunaka right apa kasaini kekudini kekuna akarongeka azoona manje

ndatogeza mwiri ipapo apa handichageza futi mwiri pana kambonzi mhoroi makageza mwiri akangofadari it's a beautiful day yeah, yeah, yeah, yeah. it's a beautiful day yeya yeah. toimba mdhara zvinozigona right ah Baba wedu avo tatisina kuvaona mdara wedu mdara muri sei aiwa takutsikai mukanya nhasi
aiwa machena machena mwari ari kutirwira ari kutiitira zvakanaka handitika toenda handiti aiwa ngatipindei zvedu ee Ah, it's happy like frows all over. Everyone is happy. I'm happy. And I believe you guys are also happy. Anditika. Eh, saka, all right. Right, mboona apo kuti pakamira seko pamashops apo timbogadzirisa dhoo redu. Ngoona zvese zviri kungoitika. Zvese zviri kungoitika. It's happening. It's happening. Like like uh, you don't know. Arutaura chijama chatisingagone right. Aiwa hazvikufaya. Background kwedu tingoona dzimwe dzimba, mamwe mafesi edu. What a beautiful country. Oh, nice. Ah, mas olha, ele foi já, já, foi já.

right eh iko zvino ka takupenda kumashops nasekuru kufilisa gasi zvedu kusota dhore edu maiziya eh nasekuru muri kuvaona ka zvingojamba jamba zvidi kumashure takagara kubheki ndagara kumberi kafreshi kari kungorovawo zvimwe zvinhu zviright chipfuura futi pachikoro pane pachikoro pari kurohwa apa vana vanorova kwana sukuru ipapa apa vanodzidzwa ah ndee boys dzangu usei haasi ah, kumbonza ha ah, iwewe waakunoku zvakare girls Oh yes. Ah, kunokuka kunongodawo kuti we friend ukaona vanhu unovamhorosa kwete zvenyu zvamajaira mudhorobha zvekuti munongopfudzana munhu akaita kutsamwa kunga munzi akamedza shato haiwa hakuna izvozvo kuno munongodawo kuti ahepi like fraus hallo Ah, nekachimbu kanongouyo beautiful day yeah, yeah, yeah, yeah. it's a beautiful day
takuona ikubva kudhara chienda ikupa zvakwana
Unofamba nemota mazai. Eh, iwewe. Ziyo mienzi. Aita sei mwana nembo. Ah, tinenge tichinyeberwa maswiti nothing. Azvinzwe basa ndiwo. Iye mwana wechikoro. Yesu wacho mwana wechikoro chiko chaanoita ipa rubhadhara school fees. Wonyengerwa mangwana dzaanhu. netsa vabereki ufange wapo advice kwafaurikuona kunge zvakaita apa eh, takabva kokumungaaanje usingazive ka apa apa kunyukwara
chikoro kunongoda kuitwa zvinhu chikoro eh? azofunga kuti waakuda wazoimba woita wazoimba zvibatanisa ah, nai ndakuwanza iwo Nganibvunza kuti makasimba here? Nekabhodhi kandinako nemawandira andakaisa. Ah, usawa mama ye. Azvinzwa haro. Zvinoti makadii panoti makasimba here?

Wafananidza chii? Wafananidza chii? Wafananidza hembe here? Ah, munhu.

Aiwa, hatisi kurwa. Unotaura kuti ndiziwo zvangu kuti ndakafanana naye. Because munhu wese anzi pane munhu wakafanana naye. Wakambozvinzwa nyaya iyoyo. Mm. Eh, saka kuziwa ndakafanana naye. Vese ah. kana kana bebu unonyenga here? Ah. Aiwa mubvunzo. Aiwa aiwa.
Ndakamunyaririka kwako. imwe munoita nezvei ndiri kuita zvekutaura newe kai aiwa
ndati munoita nezvei basa basa mm, rekuuya kuzofilisa gasi Eh. Sawa ndakafanana naye anoita nezve. Anoita zvinhu zvimweni zvinhu. Wanda zvimadhirama anonzi.
Zvimadhirama nani. Wakudhibha uri mombe ere mbana. Munhu ndodzinodhibha. Mwana wa gringo mwana wa gringo. Pwaka.
Saka uri kuti chii? Ndakafanana nemunhu anoita namwana na gringo. Godobori eh. ane mavingo ya. Mbudzi yadhura ndi ndani? Tobvunza oh, all right, mbudzi yadhura. Saka hauzi wega kutanga. Hausi mbudzi yadhura.
kutanga kudaro unoziva kuti vamwe kana zvine mabenefits ndotongoti eh, hayo kozi mbudzi yadhura nozi anongonzikana nekavoisi
kakaita seukavoisi
mupinduro wake nehuisira eh.
handiti ezi pane rimwe drama randikazoona so mari yako haisati yapinde hanzi chi ndakutokadhibha zvangu izoti hanzi ndani nguva ndisati ndaenda kurwizi makambokaona oh, ndakanzwa kachitaurwa nezvekwako chinzi kurwizi kune chii nekuita nenyaya yemari yako eh, achiti ndiyakutenga siko ndakambokaona zvishuwa sa unofarira malocal drama handicho
wati asiri ombudzi yadhurira aiwa ngatinyinatsopinduraraiwa aiwa mdhara data musiri mbudzi yadhura iri akaekta nagringo aiwa

Alright. Saka zvimwe zvinhu kana waona uda kumira kuudzwa here kuti ndizvo rikamusanzvo. Aiwa, nini manje mukutoona zvakandishoita baba ndachito kunge ndiri kufeya zvangu ndatozi kuti ndini. Wanga wachitoziva zvako. Oh. Inga uri kudzidzira chitsotsi. Ah, kudzidzira chitsotsi.
ayo haa ndafara singai ayo haa nemafanizi avanoita zvese nyange pawatosvika natozvonototi haa awa mukoma awa nemasasi awo atozizototi haa ndimbudzi yadhura chete oh, hmm. Hmm.

Ah, ndatorasika hanzi kafoni ndokatengesa kunanzi kumbe kuna makuti nana mabaya
ah, regai vaseka ndokuti zvifambi zava kuti kuseka kuri heo

Zviri sei zviri sei maparents? Muri bho here? Ari sei malevel? Ari kuti chiko mukomana uyu naisi? Ha? Iye abva ari kutaura zvaari kutaura. Hamuna kuzviteerera. Aizvi saka izvi zvimatoizi handiti hadzizi nzeve. Ayo ini ndikuita zvangu zvandikuita saka handisi kuteerera wo asi makagarira nziwe kani kana musinga chisimuka inyatsonzwa kana makagarira nziwe saka matadza kunzwa sei mukomana anga achishedzera ipapa oh. aiwa pakana iribo yandangoti timbomhorosana vabereki zviri sei ankas pari seko pamadziwa ah, ndikatambwa kutsikaiwo nhasi Eh, aiwa tafara chaiso ah mafara here fara itione ah nyemwerera iya dzanyemwerera alright sister next time kamusagarire nzewe ehe because apa anogona kuti matoys nzeve dzakagarirwa because hamuna kunzwa mdara wangu zviri sei ndetim aiwa tambokutsikaiwo pana aiwa haparipo paripo aiwa zviri kuita handiti kana aro zuva iri
ah, mdara wangu yakowana mabva mandisekesa mawende kubva abuda nhai
weduweafamba nhaika Naiwe maishami ndiri kudawo zvemayo matemba glass a maishami aiwa ndipiwo matemba glass zvamaishami asikana orit maishami tionana tim aiwa one love ndinotenda nerutsigiro kahwani mazuva ano ndiri kuita zvekungotaura reality taura zviri kuitika apa akundiwanzira futi nemawandiro andakaita anondibvunza kuti makasimba here eh? aiwa nyaya yako ngaichipere mwana wamai nyaya yako ngaichipere jani ukapedza mabhanzi ega ava bajunior wakomana vapedza half dozen yemabhanzi mega ne two liters yedrink ah, ye zviri sei Amai, makadi? Kuri sei? Muri nani? Musaita mari kanini? Haa, ah, musanyenyererewo amai, ndaida kungoona chiso chenyu. Musaita mari neni kamuzaai, musaita mari neni.
Haa, ah, mari ipiko nhai mimi, zvakambobva kuto. Apa pakutoita mari neni. Sure here? Eh.
Osaka muri mari mimi. Ndipewo mari yacho. Ndotokuziva kuti muri munhu webasa. haa kana nhasi ndotoita zvangu zvekutaura aiwa kana munotoita mari nesu handi musadaro tarisai kunotoni aiwaandisingazi kuti mune ismail yakanaka so uri sei ah, uri right ah, kuzotaura wanga munhu ari kunyara nyara unga chisikana chiri kunyenga aiwa ndoingori ndo chimanje manje ka tatotishedzera shedza ngekuda kuru handitika eh, tinokotaurawo zvinhu zvese aiwa iri bho arise magraft ako aiwa haa magraft bho musikana wako arise wakaroora here mfana wangu aiwa handisati hasati asi hausi kutambisa vana vevanhu aiwa haa hatidaro ndiyokuviga foni eh, mukadbox ten machechi vibes saka une one wauda kuroora shuwa shuwa warai kana kusiri kunyeba taura zita rake Ah. ndakubata eh, ndo zvaanoita kavakomana vemazuva ano anenge achiti ndine musikana hwani he handiite zvekuwanza chimuudza kuti tarise taura zita rako rake ah, mukomana bva arowa tachi

Kumunaka. Unakadidya. Mfungo waka kana kuti supu yakaiswa ichi nenge nyachona ka.
Akuseri. Kuseri wa. Ndanakirwa. Ashanda mu chakungwa chona ka so. Maya maya munomboyana wakatuka.
Kwasha ndipe mari zvamuri kundiita izvi. Da mari yamai. Atenga ah, drink. Ah, ndo mari yamuri kuchemera. Eh. Yaani kutengere two crates. Ah. Atiza. ari kutiza mm. anenge ane zvipande munhu iyeyo
hameno zvako kana wasvikawo zvekumusha unombosvikawo patownship uchiona kuti zvekufamba sei pabottle store chimbomhorosana nevamwe ehe tichimbogocherera gochererawo kuti tauyawo vanhu vafare eh, and havane chipo chekugocha eh, munongona kana kubackground kwangu music iri kutsva ana sista vedu avo tichingogadzira zvedu zvekudya kuti zvinhu zviite right saka tangoti ndiyoyo eh, mapesa makadii makadii boys down aiwa ndiita zvangu ndiita zvemutambo hama tozwanematonzwa nevoisi randitengesa aiwa kufara ndauyawo nhasi kuno kumaemutambo kana tinoti madrama allright zviri sei timu rangu muri sei aiwa kufara nhasi ndambosikawo pamati Dziwa. Ndatimboonana nechimwe nepamadziwa. Ariseiko malevo. Chinoita vanhu vari kuzvifarira zvavo achizvinwira pamvuri panotonhorera chiripo ndechekuti tiyanane handitika chimhorosana chidaiwo right aiwa ndiyoyo eh, zvino zvinoita zvinoita tatenderera pese tichiita zvimwe zvezve handitika regai tidzoke kuri kugochwa nyama kuti unoti iri kufaya here yes amai ende munonyemerera inonzi hepi like fraus mabva maitaka kunyarira nyarira asikana saka mimi ndii munodika pana handitika mune makore mangani muchigurira pana zvamanje manje asi nditoona kuti maakusimba ndichamubike muchinje kabike muchitengesa Thank you. matiko ndiani kwandifananidza haiwa panotoita munhu wani mese hamungabva maonerani zvakafanana zvoda ndinodora seko uchagatanga wacho ndeupi apa atanga undiziva yatanga yati ndiye pawadarika esi makanika tsatsi zviri sei apa unotaura unga mbudzi yacho rakavoisi kako kari so ah, pamwe mudhara idi akaita musikanzwa hazvizivikanwi akungodaro aya bvudzi mune chipo chekuseka kudzoka idzi pacompetition yekuseka mukaita number t mukaita number one munenge mabirwa pakutoita number zero aiwa zviri bho boys dzangu ndafara kuona i
aiwa neno saka ndaita chipo chekusangana nevanhu vanondifarira moswera zvakanaka chikwata changu kahwani ango ndaanawo vamhengo vari kunzvenga nzvenga pawazoziva kuti ndini mupana wemabhurugwa uye weka vabva vafara wasvika panzi kuda kuziva kuti aiwa ka uyu ndiye wedu uyu mupana tomuziva uyu ndakamusapota kubva achiri mudiki ndakamusapota kubva achiri mudiki saka aiwa tinawo ango ukaona munhu kana akanyanyofara maningi anosweta vanga vatosweta but zvisinei akangotarisira kuti nyama yakurikupisa right tabva kumba kachitaura kuti dhoo roda kugadzirwa handiti saka ups ndandadona saka dhoo riri kudogadzirwa tina vana mazvikokota vanogadzira madhoo kana kuti dhendistu vemadhoo hamunoti moda kutaura kuti chii vari kunyatsori doba neunyanzvi hwavo